a wu humi kambe ya yima hi tata yime la ya eh phe hi fanele hi langutana loko hi khe hi vulavula ni famba tsakisa vanhu papa rhulani a va tsakisa vanhu

okay mpfhukeni ku na video yin'wana ya papa rani va kha va ri ka tilimas ni ho lawa nawa ni ni ni ni ntikulu wa mina la na nhlelo leyi i tlhelo lediwani na vito ra nhlelo ni yo dyi nyika kahle kahle hi tlhelo mpfhukeni xeweta vanhu va le ka nkanelo wa gingirikani phe va ku tiva laha

Hlelo is my analyst today. Uh, I have a guest analyst. Imala itawuta ku huma phela endlelo. Eh mbala ti headphones lito. Tawuta ku titwa kahle kwala. Wa titwa musne? Swa twala? Mm. Na wa titwa ku vulavula?
Yeah. Okay, good. A hi ndluku i twala phela. I hope ku swi nga ndluku. Ti nga twi twi twi a ku na ku twi twi kwala musne. Mm. A swi a swi twi twi twi twi. So hlelo i vonini video papa rani so yi khome njhani video leyi nga ni nga komba yona nhlikani yi tsakise ngopfu yi ku tsakise ngopfu eh. yi tsakise yini
papa rani loko va ku a va tsakisa vanhu papa rani a va tsakisa vanhu
kambe kambe papa rani yi ma yi ma njhani loko loko yi ndla yi ndla xikambe xa yona yi yisa kwini

a va tsakisa vanhu papa rhulani famba tsakisa vanhu papa rhulani famba tsakisa vanhu okay so papa rhulani a yi ri ka ti-award ve ri ti-limpopo music award and then a yi nominetiwini laha i swi vonini ka winangi ne mm. i swi vonini yeah.
why yi nga winangi a yi nga ri ku cineni kuzekini yi nga winangi eh.

ba robi lwa bizimba jifonele
tshudela la phela ehle vona ka phela i rini lwa bizimba jitswa ndla ka a na hi n'wi tiva ku n'wi tiva lwa bizimba i fo swa ndla va bule swin'we va ku pa vanhu vanhu va nga wini na vanhu va vanhu va nga wini na vanhu va vanhu lava ri kona la eh. ka awadi leya eyi a va ri kona va ri kona ya ya va ku va kha wihi swi endleka va foyineliwa xo kuna xona kuna xona e ah, damn it so swi la ku va va paparolani va yi rhobini va va rhobini timhaka teto ka hina nhlelo dyo di hleketa ku paparolani vo yi rhoba xo sungula that's point number one point number two di hleketa ku kumbexani ku paparolani ku zekeni ya wena ngi tilima i mhaka ku a yi vote a a yi vuteriwangi point number three i mhaka ku papara lani a yi nga cini ka video liya loko yi kha yi performa ni ya hi papara lani mi swi twini very fam cina loko Ai! kahle kahle mhaka ta wode ya hlupha guys um ma swi tiva ku xonge rhangani i ti humesini ka ti-award letiya ta tilima ne if ka posta before the awards a ku a nge swi koti ku ku compete oh excuse me mara ke ni laha ka loko a kha present award liya va tlhe va tlhe va komba vanhu va vanhu ne munhu wa munhu va yi kombile munhu wa munhu a yi ri kona hi tlhelo Pai kumbe va te ri nomination na Papa Rhulani, eh, Prince Rhangani, vanhu va vanhu ma endla risimu leri a hi vanhu va vanhu ma i i mavito ra simu leriya ni ri tivi lera ra ra xonge rhangani i munhu wa munhu vanhu lava veti vanhu va vanhu a hi vito ra simu vanhu va vata hayi so ivi va ye mahlweni va va veka ti-nomination kwati hambi sweswi xo nge a ti ya nga ngheneleli mara va ve va kala va nghenelerisa ne um maybe message a wu nge se za fika ka ti-organizers then papa rolan a va twi hi nga ri va ta wina cause loko hi langute ti-nominations letiya ti ri laha risimu leri a ri tsakisa ngopfu ka leti hi rona ra papa rilani a ku sile ro ntsena
a fani na ngita lapha le va va vona kahle phela i vava wunini mara papa rilani a va winini ya vava robini va yi robele kambi ya hina yo duma hi rhandza swinene i rhandza ku papa rani papa rani yi dume ku tlula munhu loyi a nga nga wini e i ma munhu loyi a nga wina kasi a no pimi awusamtwa yena eh. guys i mani la nga wena misa la nga wena tilima i mani mina ni n'wi tivi na mina na nhlelo dyi n'wi tivi um very i nga ri artist le mozambique ne yi le mozambique ya i artist le mozambique tlhelo dyi dya swi landzelela swilo leswi a phela loko tlhelo ku ta va analyst ya straight

na loyi a mzimba bya nga cinangi
a nga cinangi e va ku ni ku ri ku wona ntlhambu fa ku wena ntlhambu ya hina yo duma yi duma misava hinkwayo la yi rhandza hi mbilu leyi mbilu leyi yi rhandza hi mbilu paparulani demet i tiva la ku hi paparulani

a lomba kwini ka makhelwana i swi twa ku wena i swi tivela ku wehe a lomba ya vula babarhani ku la kaya ra matloko liya leya a xava tiburuku ti ya le makuleni loko ya ni cina swi ku cikiciki hi futhi ta ku bakoleke phele ka ri munghana wa mina wa swi tiva a ni swi tivi a ta ti tisa la ta ti vona siku rin'wana Ai, ok. Ai, fammi parlare, ai, fammi parlare.
Hilesho. Hilesho.
Ok, eh, guys eh, tanihileswi ni nga vula eh, tiaward ti fambini ta tilimas eh, va winile lava nga wina ha va hoyozela eh, ku wine artist le mozambique mina ni tivi guys a ni swi tivi na vitirha ku mani ni nga hemba that's why a ni swi tivi ta ku mani that's why ni vula mhaka swa ti-award loko na ku a hi swi tivi ku award leyi hakela mali muni mara xin'wani vanhu va ka gaza hi to to blame vanhu ku hi papa rani va robiwini papa rani yini yini mara kuma ku na vona papa rani kuma ku a va voteriwangi swi endla kuma ku vanhu vo tala va va sapota hi milomo mara kuma ku swo vota a va le ku voteni swi vonini swi humelela ti-artist to tala ku ka swa ti-award vanhu va nga voti loko i nga voti artist ya wena leyi i yi rhandzaka yi nge wini hi ndlela ni ku vutisa xivutiso i votini wena a votangi a wu votangi se se se se se yi robiwe njhani papa rhulani ku ri ku wa votangi
mara yi robiwe papa rhulani no vu no hleketa mara yi robiwe no hleketa ku yi robiwile hambi kuma ku wa wa wu votangi mara still ya robiwini e Ah, swi la wehe wo yi favor ntsena njhe u yi favor hi noma u yi favor hi tivoti ndzi ndzi okay all right uh, all right ngikhensile nhlelo athi eh, i-guest analyst ya mina kankandela ngengetela yo sungula ni eh va byeli la ku ri va leli famba phela hi kota ku famba hi ndlela hi la ku famba phela seni